Joshua bagi enam ayat satu ngagai dua puluh tujuh. Jeriko Allah. Nyadi pintu kuta negeri Jeriko endang ditutup sereta dijaga ngaika orang Israel tama. Nadai orang tau tama tauka pansut ari negeri nya, ko Tuhan bejako ngagai Joshua. Aku nyerahka Jeriko enggau raja iya enggau semua bala soldadu iya ngagai jari nuan. Nuan enggau bala soldadu nuan enda tau enda bejalai ngeliling negeri nya sekali sehari. Kita ngereja nya dalam enam hari. Tujuh iko imam ke mai tujuh iti terumpit deka bejalai dulu ari Peti Lempang Batu Adat. Ba hari ti ketujuh, kita enda tau enda bejalai ngeliling Negeri nya tujuh kali. Lalu bala imam seruran nyepu terumpit sida lebuh kita bejalai. Udah nya, sida enda tau enda nyepu terumpit sida ngena sepu ti panjai. Lebuh kita ninga nya, semua orang mayuh enda tau enda manjung enggau pengabis pengingar nyawa kita. Lalu dinding kuta negeri nya deka runtuh, lalu semua bala kita enda tau enda terus nyerang negeri nya. Joshua anak Nun lalu mesanka bala imam, lalu bejaku ngagai sida, San peti lampang batu Adat, lalu asuh tujuh iku imam mai tujuh iti terumpit bejalai dulu ari peti lampang batu Adat Tuhan. Udah nya, Joshua lalu bejaku ngagai bala mayuh, Ku iya, Kitai deka bejalai ngeliling negeri nya. Orang ke besenjata deka bejalai dulu, ari peti lampiang Batu Adat Tuhan. Nitihka atur ti diberi Joshua ngagai orang mayuh, tujuh iku imam ke mai tujuh iti terumpit lalu bejalai dulu ari bala imam ke ngesan peti lampiang Batu Adat Tuhan. Bala orang ke besenjata bejalai dulu ari sida imam ke nyepu terumpit. Orang ke nyaga ari belakang bejalai ngendudika peti lampiang Batu Adat Tuhan. Lebuh sida bejalai, terumpit tujuh iti nya seruran disepu. Nyadi Joshua udah bejako enda nyagi bala manjung tauka bejako sebedau iya ngasuh sida. Iya lalu ngasuh sida imam ngesan peti lampang batu Adat Tuhan ngeliling negeri nya sekali. Udah nya sida pulai ngagai kem, lalu bemalam ba kem nya. Temu pagi hari siti, Yosua angkat. Lalu pagi nya, bala imam enggau bala soldadu bejalai ngeliling negeri nya kedua kali nitihka tusun bala baka ke ba hari ti keterubah, iya nya bala orang ke nyaga ari mua bejalai dulu, ditangkanka tujuh iku imam ke nyepu tujuh iti terumpit, ditangkanka bala imam ke ngesan peti lampang Batu Adat Tuhan. lalu ditangkanka bala soldadu ke nyaga ari belakang. Lebuh sida bejalai, terumpit endang enda ngetu disepu. Ba hari ti kedua tu, sida bejalai ngeliling negeri nya sekali aja. Lalu udah nya sida pulai ngagai kem. Sida ngereja nya enam hari. Ba hari ti ketujuh, sida angkat ba urung tawas. lalu bejalai tujuh kali ngeliling negeri nya ngena tusun bala baka ke dulu. Tang ba hari nya sida bejalai tujuh kali ngeliling negeri nya. Lebuh sida udah bejalai ngeliling negeri nya ke tujuh kali sehari nya, lebuh bala imam nyepu terumpit sida, Joshua lalu ngasuh orang mayuh manjung. Ko iya, Tuhan udah nyerahka negeri tu ngagai kitai, negeri nya enggau semua utai ti dalam iya. Enda tau enda dirusak megang. Nyadika piring ti diberi ngagai Tuhan. Semina indu sundal ke benama Rahab enggau sida sebilik aja enda tau dibunuh laban iya udah ngelalaika pemantau kitai. Kita enda tau ngambi utai ti deka dirusak. Enti kita ngambi utai nya, kita deka ngasuh penusah enggau pengerusak ti besai ninggang kem orang Israel. Semua utai ti digaga ari pirak, emas, temaga, tauka besi deka diselaraka megang. ngambika sida diempu Tuhan. Utai nya enda tau enda disimpan dalam sarang Wang Tuhan. Orang mayuh manjung, lalu terumpit disepu. Lebuh bala mayuh ninga nya, sida lalu manjung enggau naka pengingar nyawa sida. Dinding kota negeri nya lalu runtuh. Semua bala serdadu belanda nyerang negeri nya lalu ngalahka iya. Sida mantap semua orang dalam negeri nya, nyengkaum lelaki, indu, orang kebiak, enggau ke tuai. Sida mega mantap jelu sapi, jelu bedus, enggau jelu keledai. Udah nya, Joshua lalu bejako enggau pematau kedua iko nya, alai seduai mansang ngagai rumah indu sundal nya, lalu bai iya enggau sida sebilik pansut. Munyi ti udah disemaya seduai enggau iya. Seduai iya mansang lalu mai rahap pansut, sama enggau apai enggau indai iya, menjadi lelaki iya enggau sida sebilik ti bukai. Seduai iya mai semua sida nyengkaum semua sida Rahab sebilik enggau bala ulun sida ngagai endur ti likun semak kem orang Israel. Udah nya sida lalu nunu negeri nya datai ke retung, nyengkaum semua utai ti dalam negeri nya kelimpah ari utai ti digaga ari emas, pirak, tembaga enggau besi. Semua utai nya diambi sida magang, lalu disimpan sida dalam sarang wang rumah Tuhan. Dan Joshua enda munuh indu sundal ke benama Rahab enggau semua kaban belayan iya, laban Rahab udah ngelalaika dua iku pemantau ti udah diasuh mantau negeri Jeriko. Bala peturun Rahab mengking idup di menua Israel nyentuk ngagai sehari tu. Lebuh maya nya, Joshua meri jaku tangkan munyi tu, Barang sapa nguji niri ke negeri Jeriko nya baru, neka tulah ditinggang sumpah Tuhan. Barang sapa niri ke batu pemun, neka lenyau anak tuai. Barang sapa ngaga pintu kuta, neka lenyau anak bunsu. Nya alai Tuhan meruan enggau Joshua, lalu berita pasal iya ngelekai di serata dunya. Pengabis bacha Joshua bagi enam ayat satu ngagai dua puluh tujuh.